شو خرم ہو امید کرینا کہ تساں ٹھیک ہو سو وسدے تے رسدے پہ ہو سو پروگرام تھال ثقافتی جھوک دے نال حاضر خدمت ہاں تے جڑے جڑے دوست جتھو جتھو پروگرام کو دے دے پین یا انجوائے کریں صرف اپنے علاقے دا نا ضرور لکھا کرو تاکہ ساکو پتہ لگے کہ سارے دوست سارے پروگرام کو کیڑی جہاں تو بہ کے دے دے پین ساڈی حوصلہ افزائی کرنڑ سانگے پروگرام کوں لائیک شش کریندا پیاں لیکن کوئی پاکستان دا اے المیہ ہے کہ دنیا دے وچ فائیو جی سکس جی تے دنیا پہنچ گئی ہے لیکن ساڈے ملک دے وچ حالے تک فور جی وی صحیح طریقے نال کوئی نہیں چلدا پیا تے اساں یعنی ہن وائی فائی دا کنیکشن کیتا ہوئے اوندا ایہ حال ہے کہ موبائل کنیکٹ نئیں تھیندا پیا۔ ہک دفعہ ڈس کنیکٹ کر کے میں دوبارہ کنیکٹ کرݨ دی کوشش کرینداں کہ ممکن ہے کہ دوبارہ کنیکٹ تھی ونڄے یا تہاݙے نال کوئی میݙی ڳالھ مہاڑ تھی سڳے۔ کوشش کیتی وی ہک دفعہ نیٹ کوں ری سٹارٹ کیتے وی میں کہ حنین طیب بھائی پروگرام وچ لنگھ ہے وے ساݙا ماݨ ودھائے وے۔ ہتھیں تے چا کے گھن ونجے یا پیریں پا کے گھن ونجے ہتھیں تے چا کے گھن ونجے کاشف ریاض صاحب بسم اللہ تھوکو تھوڑا علاقہ لکھن دی ضرورت کوئی نہیں سردار صاحب تساں سارے محسن ہی وے سارے بھائی وے چھوٹے تا تھوڑے واسطے تھوڑی پہچان کاشف ریاض ہی کافی ہے سائیں ہن این طیب آدھا پہ میں جمن شاہ تو ہوں سائیں بسم اللہ وسدے رستے رہو جیوو پئے شالا، شالا کجھ نہ تھیوے، شالا تتی واہ نہ لگے۔ عارف حسین آدھے فیس بک پر لائیو نہیں آ رہے میں سئیں فیس بک تے لائیو بیٹھا ہاں بھائی آپ کروڑ کس جگہ سے ہو سئیں میں فتح پور توں ہاں سئیں ہسدے رسدے رہو جیوو پئے شالا تساں جتنا تھی سگے کوئی سگریٹ راہی ویندے پتہ نہیں غیرت تے کیس کیتم پیا سجݨ گواہی ݙیندے سئیں بسم اللہ ہتھاں تے چا کے گھن ونڄے یا پیریں پا کے گھن ونڄے اتھاں اساں تاں ککھ ہی سے ہوا جتھاں اݙا کے گھن ونڄے کوئی ایجھا خیر خواہ ہووے جیڑھا میݙے وسیب وچ کوئی ایجھا خیر خواہ ہووے جیڑھا میڈے وسیب وچ سکھاں دی ڈات ڈے ونجے ڈکھاں کوں چا کے گھن ونجے میڈے ونگوں ڈکھیں نال بھری ہوئی ہے روح میڈی میڈے ونگوں ڈکھاں دے نال بھری ہوئی ہے روح میڈی اجل تے آکھو اجل کوں آکھو عرش تے ایکوں لوٹے حیران ہاں۔ ناشاد صاحب فرمیندے پن سئیں کھمبھیں کوں تھی چکوری دی ایں خواہش تے حیران ہاں او چندر تے ناراض ہے میکوں منا تے گھن ونجے جڑے دوست یوٹیوب دے تے ساڈے پروگرام کوں لائیو ڈیدے پین اپنی جھا دے نال اپنا نام ضرور لکھے سو تاکہ اساں تھوکوں تھوڑے نام دے نال تھوڑی جھا دے نال مخاطب کروں طاہر ندیم صاحب وعلیکم السلام ہنین طیب صاحب بسم اللہ سید سجاد صاحب، محمد اکرام صاحب جیڑھے دوست یوٹیوب دے اتے ساڈے پروگرام کوں لائیو ڈیدے پئن میں انہاں کنیں ملتمس ہاں محمد اکرم اٹھانوے پنجاہ کی طرف سے سلام وعلیکم السلام سائیں بسم اللہ تاں جتھوں جتھوں وی کوئی پروگرام ڈیدا پئے اپنا کمنٹس اچ نہ لکھسو تھوکو سا شامل ہے پروگرام ضرور کریسوں کوئی نیٹ ورک دا پرابلم ہے پروگرام اچھے طریقے نال کہیں کہیں ویلے نہیں تھیندا تے چودھار میڈے ظلم دی بھا ہے بیا کیا ہے چودھار میڈے ظلم دی بھا ہے بیا کیا ہے ارمان دے لاشیں دی سوا ہے بیا کیا ہے تے کیا ڈیکھدا ہیں اسمان دی کھول کے کھڑکی کیا ڈیکھدا دا ہیں اسمان دی کھول کے کھڑکی ہیں کیا ڈیکھدا ہیں اسمان دی کھول کے کھڑکی مخلوق دے روون دا الا ہے بیا کیا ہے تے کیوں ڈر گئے میڈی ہنج دے دبکار کوں سن کے ہائے ہائے ہائے۔ کیوں ڈر گئیں میڈی ہنج دے دبکار کوں سن کے سانول جو ہے سانوڑ جو ہے دریا کوں وی ڈھا ہے بیا کیا ہے تے تیں سمجھے ساڈے گھر کوئی تارا پیا لاندے تیں سمجھے ساڈے گھر کوئی تارا پیا لاندے ہنجوں دے چراغیں دا اشاہ ہے بیا کیا ہے تے اگوں استاد صاحب ہوݨی آہدن پئن دل وہمیا ایں ویلے رات دے تیݙو کوݨ ہے آندا دل وہمیا ایں ویلے رات دے تیݙو کوݨ ہے آندا تیکوں وی ایویں میݙی کار کوئی وہم بلا ہے بے اکیا ہے تے پیو ٻڈھڑا جوان پتریں کنیں خوف زدہ ہے اے قرب قیامت دی ہوا ہے بیا کیا ہے تے کل رات میں عرش دے سائے تے کھڑا ہم ناشاد میکوں ماء دی دعا ہے بیا کیا ہے ماہر ساجد رضوان صاحب رنگ پور کھیڑا توں سئیں بسم اللہ رم ضمیر عباس بھیا صاحب وعلیکم السلام بسم اللہ ماشاءاللہ طاہر سلطانہ دا پئے واہ واہ تے واہ واہ اللہ پاک لمبی زندگی کرے جیڑھے دوست اساکوں یوٹیوب دے اتے ڈیدھے پئے ہن اساں ملتمس ہیں کہ او اپݨے علاقے دا ناں ضرور لکھن ملے زاہد چھینا صاحب پٹی بلندا توں پروگرام اچ لنگ گئن اساں انہاں کوں وی عطا دی دل دیاں عطا گہرائیاں نال آدھیں خوش آمدید معرکہ گالھ ہک کوڑی میرے ذہن تے آئی ودی اے اگر تساں آکھو تاں میں کرینداں کیونکہ رسم بہوں اچھی اے لیکن اساں اوکوں وگاڑ چھوڑے۔ ساڈی ایں پورے وسیب دی جیڑھے ویلے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی فوتگی تھی ویندی اے یا کوئی دنیا فانی توں کوچ کر ویندے تاں اوندے حوالے نال مرنے دے حوالے نال ہک نکی جیہڑی گزارش ہے اگر تساں دوستاں تے گراں نہ گزرے تاں میں ایہ گالھ کرنا انتہائی ضروری سمجھداں۔ ہک تاں جیندے بندہ کہیں کم دا نئیں جینداں تک کوئی کہیں دی مدد نئیں کریندا ملیں زاہد چینا جے تک کوئی جیندا ودا راہوے اوندے کپڑے پھٹے ودے راہون او پیندا ودا راہوے او ہک ہک روٹی ہک ہک گراں کن سکدا راہوے ساری زندگی تاں کوئی اوندی فکر نہ کرے لیکن جیڑھے ڈھیاڑے او مر پووے اوں ڈھیاڑے اوں دے گھر ککڑاں دیاں دیگاں پکین یا کٹے دیاں دیگاں پکین حالیں اوں دا میت گھر اچ ہوندے تاں دیگاں بئے پاسوں چڑھ ویندین۔ کیا ایہ میں ٹھیک آدھا بیٹھاں یا میں غلط آدھا بیٹھاں عبدالواحد صاحب اے سو پرسنٹ ٹھیک گالھ کریندا بیٹھاں حالانکہ شریعت اے آدھی ہے کہ مرنے آلے گھر یا متام آلے گھر تساں کشے نہ کھاؤ پیو لیکن اتھا ٹوٹل کہانی الٹے کہ جیڑے ویلے بھی کوئی مردہ ہے جیڑھا بندہ ساری زندگی نویں کپڑے پاوݨ لو لوندا گئے ہوں ݙیہاڑے نویں نویں کپڑے نویں نویں بسترے جیڑھا ٹھر کے موئے اس سردی دے وچ ٹھٹھر کے موئے یعنی ایڈا اوکوں پالا لگے اکوں بسترا کہیں نی ڈتا۔ جیڑھے ڈیہاڑے اوندی کل خانی ہئی تاں نواں بسترا، نواں سرہانا، نواں لوٹا اے چا کے اوندے پتر گھن آئن ختم اچ آن کے رکھن اے کیا فیدہ۔ اس بندے دی زندگی دے وچ اگر روٹی رج کے نصیب نی تھئی۔ پاوݨ کوں کپڑے ہی نئیں ملے۔ رات کوں سمݨ واسطے اوکوں بسترا وی نصیب نی تھیا۔ اوندے مرݨ دے بعد توں نواں بسترا کڈھ کے ختم اچ رکھی بیٹھے۔ نواں استابہ گھن آئے نواں مصلی گھن آئے ایں سائیں اے بہوں کوڑی گالھ اے لیکن اے معاشرے دی تلخ حقیقت ڈسیندا بیٹھاں۔ ساری زندگی جنہاں لوگاں دے بوہاں تے کھڑ کے گزاری اے۔ لوگاں دے کماں کاجاں اچ کھڑ کے گزاری اے۔ امان اللہ وعلیکم السلام تاں انہاں دے نال جیڑھے ویلے موت آئی اے نا انہاں دے اتے۔

تے کوئی اوندا ٻیا سوٹ کوئے نہ ہا۔ اڄ اوندے واسطے ٻاوی میٹر کپڑا وی آ ڳئے تے اڄ اوندے واسطے ٻہوں زیادہ چادراں وی آ ڳئین۔ اوندا واسطے پھل وی آ ڳئین۔ جنہاں غریباں ساری زندگی پھٹے پراݨے تے بکھے رہ کے گزاری اے۔

میݙے واسطے کیا کریسیں؟ اوں آکھیا میں تیݙے واسطے کفن دفن تے باقی معاملات کریساں تے خیرائتی کریساں۔ اوں آکھیا یار اوہے پیسے اڄ میکوں ݙے چا، چلو میں انہاں دے نال آپݨے ٻالاں واسطے کوئی کپڑا، کوئی جتی، کوئی لٹا گھناں چا، اوں ویلے بے شک میݙے تے نہ کریں۔ لیکن بدقسمتی ساݙی ایہا ہے کہ اساں ہوں ویلے تک کہیں دی مدد نئیں کریندے جے تک او زندہ ہوندے۔ اچھا مرن والا مر گیا میں معاشرے دی بے سی اچھا وقت صادق نہیں ایک رسم کل خانی ہے جہندہ اسلام دے وچ میں لفظ کل خانی نہ کہیں حدیث چ ڈٹھے نہ میں کتے قرآن مجید اچ ڈٹھے کہ بھئی ایویں آلی کار کول خانی دا ختم کرو شعیب علی صاحب وعلیکم السلام یا اتنا سج دھج کے ٹینٹنگ کرواؤ اتنیاں دیگاں پکاؤ اتنے بندے آون وڈے بنداں کوں پکڑ کے اگوں فرنٹ تے بلھاؤ تے غریباں دی بات کوئی نہ پچھے شعیب علی یور فرام سعودی عربیہ سوں بسم اللہ سائیں اے ڈکھ دیاں گالھیں ہن اے میں چونکہ وسیب دی زبان ہاں وسیب دی آواز ہاں میرا پروگرام ثقافت دا ہے چونکہ اے ساڈی رسم ہے رسم کول خانی میں کل خانی دا نہ منکر ہاں نہ میں ایندے خلاف ہاں۔ میں تاں ایہ ساڈی بہترین رسم ہے کیونکہ سارے لوگ ہکے ٹائم اچ آ ویندن اور افسوس کرݨ آلے دے گھر افسوس کر گھندن ولا اوں بیچارے کوں مہینہ ستھر تے نئیں ٻاوݨا پوندا۔ ایہ ہے ایندا پلس پوائنٹ بھئی زیادہ دوگ کٹھے تھیون بہہ کرانگیں دعائے مغفرت کرن اوندے واسطے استغفار پڑھن اوندے واسطے درود و سلام پڑھن تاکہ اوندی روح کوں فائدہ تھیوے اے ہئی ایندا مقصد ایں کل خانی دا جی رسم کل خانی ہئی لیکن ایکوں ایسے رنگ دیتے نے سوسائٹی نے کہ ایکوں سروں وگاڑ کے رکھ دیتے نے پنجھاہ دے ستر دے سو دے اوں کٹا پکائے میں بھاجی روٹی کریساں اے جیڑیاں معاشرے دیاں جیڑیاں اس طرح دیاں چیزاں ہن میں دوستاں کنے ملتمس ہاں کہ خدارا انہاں کو ختم کرو اے نئیں ہوونڑیاں چاہیدیاں۔ شعیب علی تساں ساڈی حوصلہ افزائی کیتی ہے اساں تہاڈے ممنون و مشکور ہیں لیکن اگر کوئی پھردہ ہے تاں او کرے لیکن میں سمجھداں کہ سب توں پہلے اوندے واجب ادا کرے اگر اوں کہیں دے پیسے ڈیونے تاں اوندا قرض لہاوے اوندے کنے بعد اگر کوئی کم ایسا جیڑھا او نئیں کر سگیا۔ زمانہ ماء و ماریخ دا سرحداں توں ٹپ ونجائے ساڈے سر پتھر دی چوکھٹ توں نئیں پئے چوھدے۔ سیاں دے پیو ملک اعجاز حسین ملتانی صاحب عبدالحق نیازی صاحب وعلیکم السلام وسدے رسدے رہو

لیکن اوکوں ایویں کرو کہ ساڈے ایں وسیب دے وچ ہک بئی ریت ہئی رسم ہئی ایندے تے اچھاڑ لکھا ویندا ہئی ہدیہ لکھا ویندا ہئی او کیوں لکھا ویندا ہئی کہ جیڑھا بندہ دے گھر فوتگی تھی گئی ہے کوئی ݙاہ روپے، کوئی چار آنے، کوئی اٹھ آنے، کوئی روپیہ، کوئی پنج روپے، ݙاہ روپے ٻس ایہو کجھ ہدیہ ہوندا ہئی۔ کوئی ٻہوں زیادہ پھردا ہووے ہا تاں پنجاہ ہوندا ہئی، ستر، سو ہوندا ہئی، اس توں زیادہ کوئنن ہوندے۔ ایہ ہک یاد دہانی دے نال نال ہک امداد ہوندی ہئی کہ یار اوندا ایں ݙکھ دے اتے ڈھیر سارے پیسے لڳ ڳئن، ایں کفن دفن تے اوندے ڈھیر سارے پیسے لڳ ڳئن۔ ایندے نال اوندی داد رسی وی تھی ویسی۔ اوندی تھوڑی جئی امداد ای تھی ویسی۔ ایں رسم کوں سالی ماڈرل ازم نے آ کے ختم کر ڈتا ہے۔ یا ساکوں کیڑھی لوڑ ہے اساں نی گھندے بھئی تہاکوں تاں لوڑ کائے نی لیکن جنہاں بیچاراں دے گھر صفے ماتم ہے یا انہاں دی کوئی فوتگی تھی گئی ہے تے اے انہاں واسطے ہئی۔ تساں کوں لوڑ کوئی نی تاں بیشک تساں او پیسے ہدیے آلے کٹھے کر تے کہیں غریب کوں ڈے چھڑائے۔ لیکن اے رسم کوں ختم نہ کروا۔ اے رسم بیسیکلی اے یعنی انہاں غریباں واسطے ساڈے بزرگاں نے بنڑائی ہئی جنہاں بیچاراں کولوں پیسے کونہن ہوندے۔ ایں رسم کوں ایویں خدا را لوکاں نے اللہ واسطے ختم کر ڈتے۔ ایویں سکھنی ہوا واسطے چلو جنہاں کول تاں پھریند ہے تاں ٹھیک ہے جیڑھے غریب ہن او تاں شدے رل گئے۔ شعیب علی صاحب میری ہجر کی بہت یہی دعا ہے سائیں بسم اللہ ہماری دعائیں ہیں اللہ کے گھر میں گھر میں پتہ نہیں سئیں کیا فرمائش ہوئے ولی سئیں وسدے رسدے رہو شالا جیوو پئے ہتھ قلم تھائے تاں خادم خدا دی چھڑائے جی حضوری کنوں ست سلاویں کنوں ہائے ہائے ہائے ہائے سجھ سلامت کھڑئے بلب بلدے کھڑن

جیڑھی دی یاد کروا ڈتی اے ملک یار حسین ملتانی صاحب نے شعیب علی صاحب آپ کو سلامت رکھے کوئی تو ہے اپنا آپ کا درد دکھائیں سائیں بہو مہربانی وسدے رسدے رہو تساں ایں پروگرام وچ سانجھ کر سکدے وے تساں سارے کولوں سرائیکی ماں بولی دے حوالے نال کوئی سوال کر سکدے وے کوئی پرانی ریت روایت رسم دے بارے پچھ سکدے وے کہیں لفظ دی سرائیکی پچھ سگدے وے۔ اگر میڈے کنے آسی تاں میں بھراواں کوں ضرور ڈسیساں۔ اگر میڈے کنے اوندا جواب نہ ہوسی تاں میں تہاکوں کہیں دانشور کنے پچھ کے ضرور ڈسیساں۔ تاں تساں ضرور سوال کیتے کرو، فرمائشاں کیتیاں کرو تاکہ پروگرام دلچسپ تھی ونجے۔ غلام یاسین گورچہ صاحب حیاتی ہووی ماشاءاللہ۔ محمد عمران آدا پئے بہت خوب سئیں شعیب علی صاحب تساں ساڈا مان ودھائے وے وسدے رسدے رہو اللہ پاک تہاکوں خوش و خرم رکھے اللہ پاک تہاکوں کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے تاں کوئی فرمائش کریسو تے میں گال کوکوں تے ٹریساں تے میں کیوں آکھاں اݨ چتا آئے میں کیوں آکھاں اݨ چتا آئے کاں اݨ آکھئے میکوں سمجھ نئیں آئی لوپانگ تمہیں بلا کر دکھائیں میکوں سمجھ نئیں آندی سئیں شعیب علی صاحب تساں سانجھ کریندے پئے وے تہاݙے میسج لکھݨ دا کوئی روٹ کے سب کے

تہاݙی دعا قبول کرے۔ اے تساں ایہو آکھݨا چاہندے وے کہ اللہ پاک تہاکوں مکہ مدینہ دی زیارت کرواوے۔ میں ݙو ہزار ستارہ دے وچ ہک دفعہ عمرہ کر آیاں۔ اللہ پاک میکوں ولا توفیق ݙیسی تاں انشاء اللہ میں ضرور آساں۔ لیکن جݙاں میں سعودی آساں میں تساں دوستاں دے نال ضرور مل تے آساں۔ تھل ٹی وی ست سو چھیاسی وعلیکم السلام جیوو پئے وسو پئے شالا ساݙے پروگرام وچ لنگھ ڳئے وے۔ میں اپݨے سنڑن آلیاں کوں ہکا گالھ کریساں کہ جتنے وی ماء بولی بولن آلاں دے چینل ہن چاہے او چھوٹے ہن چاہے او وڈے ہن تاں او چنگی گالھ کریندن چاہے او گزارے دی گالھ کریندن تاں میں ملتمس ہاں کہ تساں انہاں کوں ضرور سپورٹ کیتا کرو انہاں دے چینلیں کوں ڈٹھا کرو انہاں کوں سپورٹ کیتا کرو ہو سکدا ہے تھوڑے ہک لائک نال یا ہک سبسکرائب نال انہاں دی اڄ کل جیڑھی موجودہ صورت حال ہے تاں ممکن ہے کہ انہاں دی کوئی روزی سوکھی تھی پوے تاں پیسے تاں کوئی کہیں کو نہیں ڈے سکدا نہ سبسکرپشن تے کوئی پیسے لگدن نصر اللہ سمٹیا صاحب سو سویٹ بسم اللہ میں نصر اللہ سمٹیا صاحب دی نظر ایک بند پہ کرینا کہ میں کیوں آکھاں اݨ چتا آئے میں کیوں آکھاں اݨ چتا آئے کا آن آکھائے

کاں ٹیم ڈسیا۔ مکران آکھے، میکوں سمجھ نی آئی۔ میکوں سیفل آکھن اٹکدا ہا۔ اوکوں سیفل آکھن اٹکدا ہا۔ کاں خان آکھے، میکوں سمجھ نی آئی۔ محمد عمران چینا، سائیں وعلیکم سلام شعیب علی صاحب میں نے بولا تھا ہے کہ اللہ پاک آپ کو پتنی نندان دکھائے سائیں مہربانی حضور کے صدقے اپنا گھر دکھائے مت کھجرا دکھائیے سائیں سمجھ نی آئی سائیں تھوڑی اے لکھائی یا تو میرے کنے پڑھی نی ویندی تساں جیڑا بھی میسج کریندے بیٹھے وے اچھا کریندے بیٹھے وے آرام گاہ کی حوالے سے نصیب ہو سائیں وسدے رسدے رہو سائیں تاں شاکر شجاع آبادی سئیں دی ہک نظم دی فرمیش ہک دوست دی کہہ پاکستان دے لوکو اے پاکستان دے لوکو پلیتیں کوں مٹا ڈیوو اے پاکستان دے لوکو پلیتیں کوں مٹا ڈیوو نی تاں اے ناں جئیں رکھے انہاں اونکوں ولا ڈیوو جتھاں مخلص نمازی ہن او مسجد وی ہے بیت اللہ جتھاں مخلص نمازی ہن او مسجد وی ہے بیت اللہ اے ملاں دیاں دوکاناں ہن مسیتیں کوں ڈھوا ڈیوو تے اگوا دا پیسیں اتے انصاف دا پرچم سلیم اختر صاحب ماشاءاللہ سلامت رہو اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پئے اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پئے ایہو جئی ہر عدالت کوں بمائے املا اڈا چھوڑو تے پڑھو رحمان دا کلمہ بنڑو شیطان دے چیلے یار شوج آبادی صاحب دا کلام اور ایڈا وڈا پیغام ڈیندا پئے کہ پڑھو رحمان دا کلمہ پڑھو رحمان دا کلمہ بنڑو شیطان دے چیلے منافق توں تاں بہتر ہے جو کافر ناں لکھا ڈیوو تے آخر تے رپے جے سچ آکھنڑ بغاوت ہے بغاوت ناں ہے شاکر دا جے سچ آکھنڑ بغاوت ہے بغاوت ناں ہے شاکر دا چڑھاؤ نیزے تے سر بھانویں میڈے خیمے جلا ڈیوو۔ سلیم اختر صاحب عظیم شاعر کا عظیم کلام سئیں نصر اللہ سامٹے صاحب شکریہ سلیم اختر صاحب ماشاءاللہ سلامت رہو سئیں شعیب علی سئیں وسدے رسدے رہو جیڑھے دوست ساڈے نال یوٹیوب دے اتے سنگت کریندے پئن اساں ملتمس ہیں انہاں کنے کہ او اپنا ناں لکھ کے اساکوں بھیجن تاکہ اساں انہاں دا نام پروگرام دے وچ شامل کروں طاہر سلطان صاحب نے سانجھ کیتی اے بے وزنے ہیں تیڈی مرضی ہے بھانویں پا اچ پا بھانویں سیر اچ پا پا چن دی چٹی چاننڑی وچ بھانویں رکھ رات دے سخت اندھیر اچ پا تے پا کئیں دشمن دی فوت کیتے جا جھمر دے کئیں پھیر اچ پا تے راہ رلدے شاکر کنگن ہیسے بھانویں ہتھ اچ پا بھانویں پیر اچ پا شاکر میروی مرحوم دا ٻہوں ہی پیارا جیہا کلام بھرا نے کیتی ہے سانجھ طاہر سلطان اساں تساں جئے محبت کرن آلے لوگاں دا ممنون و مشکور ہیں جنہاں ایڈیاں سوہنیاں سوہنیاں سانجھاں کر تے پروگرام دے وچ اپنا یعنی نا گنوائے پروگرام دے سنہپ اچ اپنڑا حصہ پاتے اساں ممنون و مشکور ہیں تساں دوستاں دے جیڑھے اتنا قیمتی وقت کڈھ کے ساڈا شاکر سکھنڑاں ٹکراں ہن پڑھی اصل نماز حسین ہے واہ واہ تے واہ واہ یار کمال کر لیندن کجھ لوگ۔ یقین کر گھنو کہ کمال کر ڈیندن سی تے جیویں میکوں آن روایا ہئی ہیویں میں وانگوں پل پل روسیں تے ہک واری رو کے تھک پوسیں وت ڈکھسیا دل توں ول روسیں تے نہ بہہ کے حال ونڈیسیا کوئی تے توں لا کندھیاں کوں گل روسیں بس شاکر فرق میاز دا ہے میں رونداں اج توں کل روسیں تاں میڈے سامنے نا ہک ملک اشرف میرانی خان میرانی ساڈے پروگرام اچ لنگئے وعلیکم سلام جیوو پئے ماہر جاوید تھیند لئیاں توں پروگرام وچ لنگ گئے ساڈا ماݨ ودھ ہے سی اساں ساری سنگت دے ممنون و مشکور ہیں قیصر عباس بھروال صاحب اسلام آباد سر منکیرا تھل ہک ڈوبڑا مومن مولائی دا سائیں تساں بہوں واری فرمائش کیتی ہے لیکن یار میکوں مومن مولائی دا کوئی کالام یاد کوئی نی میں ہتھ بدھ کے معذرت کریندا پیاں لیکن انشاءاللہ کل میں انہاں دی شاعری کوں پڑھن دی کوشش کریساں۔ خضر بھٹی، حیات بھٹی صاحب سمیٹایا وہ منافع جو تیرا بنتا ہے، ادھر دھکیل خسارے حساب رہنے دو، واہ واہ تے واہ واہ۔ کیا کمال دی سانجھ ہے سئیں۔ اگر قیصر عباس بھروال صاحب تہاڈے کولوں کوئی مومن مولائی دا لوڑھا ہے تاں تساں ساڈے نال سانجھ کرو تاں اساں ضرور پڑھ ڈیسوں۔ بیسیکلی ہر انسان دی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوندی ہے میڈی لائکنگ دے وچ صرف انہاں دی مذہبی شاعری ہے جیڑی او کریندن اور انتہا دی خوبصورت کریندن میں انہاں دا آدر کرینا یا او انقلاب دی شاعری کریندن تا میڈا ذوق صرف دے وچ میں حالے تیکر اتھاں نہ پہنچا یا میڈا یعنی وجدان اتھاں تک پہنچا ہی کونی خضر بھٹی صاحب وعلیکم سلام جیوو پے جتھاں کہ مومن مولائی شاعری کریندے اساں شاید اوندے کنے ہیٹھاں آلے سوچ ودے ہیں ساڈو لیول کینی یا ساکوں انہاں دی سمجھ نی آندی میں تاں ایویں اکھیساں کہ او وڈا بندہ ہے اللہ پاک اوکوں مزید ترقیاں ڈیوے تھل ٹی وی ست سو چھیاسی وعلیکم السلام سر جیوو پے وسو پے شالا تاں کوئی بئی فرمائش کر ڈیو میں کوشش کریساں کہ پوری کرن دی لیکن میں تنہاں لے وعدہ کرینا کہ میں مومن مولائی دا کلام نیکسٹ پروگرام وچ قیصر عباس بلوال صاحب تھوڑی نظر ضرور کریساں چاہے او یاریاں سوچ کے لایاں کرو ہڈیاں ورتاون کولوں پہلے نسلاں جانن کولوں پہلے ہڈیاں نہ ورتائیاں کرو یاریاں سوچ کے لایاں کرو چاہے یہی کیوں نہ ہویا پورا لیکن میں کوشش کریساں میں ضرور سنویساں میں معذرت خواہ ہاں میں تساں دوستاں کنے شرمندہ ہاں جے کوئی یزداں پرکھ کے پچھتایا سائیں شفقت بزدار سئیں انہاں دا کلام جیکوں یزداں پرکھ کے پچھتایا میں او پر پیچ اسرار آں جت روشنی دا کوئی رشتہ نئیں میں او محروم مزار آں تے جیندا واحد علاج محبت اے میں او زندہ دل بیمار آں تے جیکوں ناں دے نقطے بھار ڈسن میں او شفقت بزدار آں قیصر عباس بلوال اوکھے سوال نہ کر۔ افکار علوی دا چلو ڈوہڑا سنا دیں سر پلیز افکار علوی سئیں مرشد ہن مرشد ہمارے ساتھ بہر کیف مرشد آلی نظم میکو کافی حد تک آندی وی ہے لیکن اگر میں سنوینا تاں اگے اوں غریب کولو کوئی اسٹام کیتے نے کروائے نے تاں میں تہاکوں دے متبادل شفقت بزدار سئیں انہاں دی نظم سنوا ݙینداں کہ ہوا ای زور دی ہائی ہوا ای زور دی ہائی دید والیاں دید نئیں کیتی نظم تے توجہ رکھسو جیڑھے احباب سݨدے پئے وے ادب نال اگر تہاݙی دلچسپی ہے تاں ضرور داد ڈیسو کہ ہوا ایں زور دی ہائی دید والیں دید نئیں کیتی اساں روزے ازل توں رکھ کراہیں عید نئیں کیتی تے اگوں ادبزدار سیوہݨی فرمیندے بیٹھن کہ تساں ہک عہد کیتا ہا اساں ہک عید کیتی ہئی تساں ہک عہد کیتا ہا اساں ہک عید کیتی ہئی ولا کوئی عہد نئیں کیتا ولا کوئی عید نئیں کیتی تے اگوں شفقت بزدار صاحبݨی آہدے پئن کہ سروں پکھیں دے کھمب وانگوں تیݙی دھرتی توں ݙرے ہیں ایں دھرتی تے ہزاراں ارتھ ہن لیکن کوئی امید نئیں کیتی۔ او آکھے ہا تاں ٻیٹھا رہ ونڄاں ہا اوندے رستے تے۔ میں ول آساوں ویندی وار اے تاکید نئیں کیتی۔ گنوانڈھیاں نال ملدا ہے، الائیندا ہے تے کھلدا ہے۔ سالو دید اڄ توݨی ولا بے دید نئیں کیتی۔ محمد رفیق سواڳ کوٹ سلطان وعلیکم سلام سئیں محمد رفیق ساکوں اڄ پتہ لڳدا پئے کہ سواڳ کوٹ سلطان وی رہندن۔ اگر تساں پراپر کوٹ سلطان دے رہونڑ آلے ہیوے تاں تساں ان باکس اچ ضرور اوے ساکوں اپنڑاں نمبر ڈیوے اساں تہاکوں ضرور ملسوں کیونکہ میں کوٹ سلطان آندہ رہونڑاں میڈی ہک نوکری دا کوئی سلسلہ ہے لیا میڈی نوکری ہے تاں کوٹ سلطان میڈا آ ونج رہندہ ہے تاں تساں ضرور رابطہ نمبر میکوں ڈیسو تاکہ جیڑے ویلے میں اتھاں آواں تاں میں اپنڑی برادری کوں ضرور مل کے آواں۔ کرئیں تہاڈا فتح پور چکر لگے اے تھل تاں بندہ ناچیز دا اتھاں گھر اے جس جوگے ہیں خدمت سیوا کریسوں ضرور ساکوں خدمت دا موقع ڈیسو ساڈا دولت گدا آکھو غریب خانہ آکھو نعمت گدا آکھو میں غریب خانہ نہ آدا کیونکہ بیسیکلی اے لفظ پتہ نہیں کئیں گھڑ کے اینویں ادب وچ پاتے۔ غریب خانے توں مراد اے کہ جتھاں کش رہوے بھائی جان ونگر تو بڑے دسو سائیں میکوں سمجھ نہیں آئی اے تھل ٹی وی سات سو چھیاسی آلا کوئی گال کریندا پیے کوئی کوسچن کیتا سی اے بھائی جان ونگار دے بارے دسو اچھا ونگار دے بارے میں ضرور کوشت کرنا سائیں میں ایویں نکی جیہڑی گالھ ٹوری بیٹھا میں میں او کراں ہاں یا پہلے تہاڈی گالھ پوری کراں ونگار بیسیکلی اج توں جیہڑے پچھاں کچھ عرصہ پہلے ونجو تاں ہوں ویلے ہک رواج ہوندا ہا کہ کم رل تے کریندے ہن ایں رل تے جیہڑا کم کریندے ہن ناں یعنی ہک ڈوجھے دے کم کوں اپنڑاں کم سمجھنڑاں بھئی توں میڈے نال کم کروا میں تیڈے نال کرویساں ایہ ہئی بیسیکلی وری آکھو یا ونگار آکھو ایندے وچ ایہ کنسیپٹ ہئی کنال ہئی تاں بھائی ہن دی ڈیڈھ کنال ہئی کہیں دے ڈاہ مرلے ہن کہیں دے ڈو کنالاں ہن میکسیمم کہیں دا کلہ ہوندا ہئی یا ڈو کلے ہوندے ہن اس توں ودھ تاں راڑھی کونہی ہوندی اللہ پہ کہ اتنی کپائی تھی اتنی گہائی تھی اتنا ہی اوہ لے کنسپٹ کوئی نہیں ہوتا ہک سائڈ تو شروع کریں دے ہیں سارے جوان رل تے پہلے ہک بندے دی کن ختم کریں دے ہیں وقت بے دی کپیں دے ہیں وقت بے دی ایویں رل مل تے جڑا ایک کم ہے نا ذوالفقار سمرہ صاحب قبلہ محبت برا سلام قبول فرماؤ ذوالفقار سمرہ لئیے تو سہیں وسدے رسدے رہو سردار صاحب مار صاحب تو سمبھون جیوو بوہڑ جڑے تھی وہ

مصروف ہمیسن انہاں کوں آکھ سوکھ سرکار بندہ نا چیز توک سلام ڈیندا ہی بس اتنا ساڈ ساڈے واسطے کافی ہے تا اے بیسیکلی ونگار ہوندی ہی اوں ویلے لالچ کوئی نہ ہی ہوندا ہک دوجے دے کم کریندے ہن لوگ اور شوق تو کریندے ہن کہ بھئی یار چلو یار کوئی تھوڑا جیہا توں میڈے نال کم کروا گھن میں تیڈے نال کم کروا گھننا ایویں رل مل تے جیہڑا کم کرنا ہے ایکوں بیسیکلی ونگار آدھن بھرا تاں بیا اگر کوئی کہیں دا سوال ہووے سرائیکی ماں بولی دے حوالے نال تاں تساں کر سکدے وے کیونکہ اج کل تاں ماڈرن ازم آ گیا ہے ساکوں ایکس جنریشن آکھا ویندا ہے اسی آلے لوگ اگوں ایکس جنریشن آکھا ویندا ہے ساکوں بڑی خوشی تھی دی ہے اس طرح دیاں گالیں تھوڑے نال کریندے ہویاں کہ ایکس جنریشن آلا بندہ نیو جنریشن کوں گالھ سمجھیندا بیٹھے، میں اسی دیاں گالھیں کریندا بیٹھاں جیڑھی دہائی دا میں ہاں تاں میڈا مقصد ایہو ہوندا ہے کہ ساڈی سرائیکی ماء بولی، ساڈی سرائیکی ثقافت، ساڈی سرائیکی دے ریت رسم و رواج انہاں دے اتے انہاں کوں میں بڈھن نہ ڈیواں، انہاں کوں مرن نہ ڈیواں، انہاں کوں جیواون سانگے میں پروگرام کوں کرینداں۔ دوستو پروگرام دا ویلا بہوں تے لنگ گئے میں ادھے گھنٹے والا پروگرام چھتیس منٹ کیتی بیٹھا اگر کہیں دی کوئی فرمائش ہے یا کہیں دا کوئی سوال ہے تاں کر سکدے وے ورنہ میں چھیکڑ دو تے ایک سنیہ دیندا رہنا او سنیہ ایو ہے کہ محبتاں مون بڑ کرو محبت کرن دی شے ہے نفرت کرن دی شے کوئی نہیں یقین کر گنو کہ دنیا فانی ہے اے چار ڈینہاں دی زندگی اے لوگاں کوں معاف کرنا سکھو نواں سال اے کہیں نہ کہیں خامی کوں چھوڑو کوئی ہک نیک کم والے پاسے ٹر پو بس تہیا کر گنو کہ تساں اگو تے کہیں نال جھیڑا نہیں لاونا بس اج تو اے گال میرے پلے بدھ گنو محبتاں کرو محبت کرن دی شے ہے نفرت کرن دی شے نہیں تاں پیار کرو پیار امر ہے پیار یک طرفہ تھی سگدے۔ نفرت یک طرفہ نی ہوندی۔ نفرت ایویں ہوندی ہے کہ میں اگر ذوالفقار سمرا نال نفرت کرینا تاں او مکافات عمل ہے او وی میڈے نال نفرت ہی کریندا ہوسی۔ ایویں ممکن کوئی نی۔ طاہر سلطان صاحب نے کوئی فرمائش کیتی ہے۔ تیرا خیال جو آئے بت مسماں گئے جیویں جسم دی لو لو مر گئی ہے۔ لب کھلدے مومن چپ تھی گئے۔ جیویں لیلی خواب اچ ڈر گئی ہے۔ تاں اگو آدھے سئیں کئیں یاد دی نہ گن ڈنگ کیتے جیڑھی تن من زخمی کر گئی ہے۔ تیرے فوٹو ڈیدھی ڈیدھیں سگریٹ وچ میڈی جان دی پیالی ٹھر گئی ہے سائیں مومن مولائی دی طاہر سلطان نے تہاڈی فرمائش پوری کر ڈتی ہے سائیں سائیں تہاڈی فرمائش پوری کر چھوڑی ہے ہک سارے سنگتی نے انہیں ڈوڑا بھیجا ہے مومن مولائی دا تا میں اون ڈوڑے کو تہاڈے سامنے پڑھے سانج بھی کیتی ہے تا او ڈوڑا اگتے غائب تھیا گئے والا والا میں انشاءاللہ دوبارہ وی ایں ڈوہڑے کوں فن نال سانجھ ضرور کریساں۔ مقصد آکھنڑ دا اے کہ نکیں نکیں گالھیں توں فساد بپا نہ کرو، محبت کرو، نفرت چھوڑو۔ چار ڈینہاں دی زندگی نفرت دی نظر نہ تھیوے، ایکوں پیار نال گزارو۔ شالا وسدے رہو، شالا کجھ نہ تھیوے، شالا تتی واہ نہ لگے، کہیں بد نظریں دی نظر نہ لگے، جتھے ہی رہون میڈی ماء بولی بولن آلے سرائیکی وسدے رہون یقین کرو کہ میکوں اوں ویلے بہوں زیادہ خوشی تھیندی ہے جیڑھے ویلے میڈے نال کوئی سرائیکی اچ گال کریندے یا تیڈا خیال جو آئے بت مسمہ گئے جیویں جسم دی لو لو مر گئی اے۔ طاہر سلطان صاحب ولا سانجھ کیتی اسئیں ڈوڑھے دی۔ ہاشم حسنین جوتا صاحب نواں کوٹ توں سئیں بستی جوتا توں بہوں لیٹ پروگرام اچ آئے وے۔ پروگرام اساں مکائی بیٹھے ہیں تاں پروگرام کونوں مونڈ کنے پانت نئیں سوں آئے۔ پروگرام بہوں اچھا کیتا ہے اساں کوشت کریندے ہیں کہ پڑھ کے تہاڈے نال پروگرام کروں تاکہ تہاکوں پروگرام سنڑن دا مزہ آوے ساکوں پروگرام کرنڑ دا مزہ آوے پروگرام اساں دلوں کرینے ہسی کوئی لالچ کانی خلوص نیت نال کرینے ماء بولی دی خدمت دے سانگے پروگرام کرینے صرف ایں واسطے کرینے کہ ساڈی ماء بولی دا پرچار تھیوے جتھاں جتھاں وی کوئی سرائیکی وسدا ہے میڈی دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں کوں کہیں دا محتاج نہ کرے کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے تاں جیڑھے طاہر سلطان صاحب اللہ آپ کو بھی خوش رکھے اور لمبی زندگی عطا کرے آمین ثم آمین سونے دے شہر وچ بیٹھ کے سارے واسطے دعا کرے نہ بیٹھے اللہ پاک تھوڑیاں پردیس دے پردیسیاں دیاں جڑے جڑے پردیس وچ میرے دوست بیٹھے تہاڈے واسطے میڈی ہر ویلے دعا ہے کہ اللہ پاک پردیسیاں کوں خوش و خرم رکھے۔ اللہ پاک تہاکوں کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے۔ آخر تے ہک ڈوڈھا پردیس اچ رہون آلاں دے رضوان شاہݨی صاحب اساں اج لیٹ تھی گئے ہیں سئیں رضوان شاہݨی صاحب پروگرام مکائی بیٹھاں چالیہہ منٹ کیتی بیٹھاں ساڈھے نو وجے شروع کیتے ویں تے ساڈھے ݙاہ وڄ کے تے ݙاہ منٹ تھی ڳئن ظاہر طاہر سلطان سئیں زندگی رہی توں ملاقات ہوگی انشاء اللہ بلکل سئیں بشرط زندگی تے تیݙا روح وی سونجھ ساݙا ٻیلا بر جیڑھے لوک آخر تے آئے وے تیݙا روح سنڄ ساݙا ٻیلا بر اے سال تباہ ہے پئے مارے سردار مصور خان سواڳ میں تہاݙی نظر ایہو ݙوہڑا پئے کرݨا پروگرام میں مکائی ٻیٹھاں تقریبا میں چالیہہ منٹ دا پروگرام تھل ثقافتی جھوڳ مکائی ٻیٹھاں ہمی تاں تیݙا روح وی سنڄ ساݙا ٻیلا بر اے سال تباہ اے پئے مارے ہر جھوک تباہ ویران ہمبا ایویں لگدے پھیرا دیہہ مارے تے ودے بے گھر تھی کے رلدے ہیں ساکوں وقت دی گردش دریہہ مارے تے ڈوہیں موئے ہیں ارشد پانی توں تیکوں چھل مارے ساکوں تریہہ مارے آخر تے جیڑھا سنیہا ہئی میڈا اوکوں پلے بدھو پیار کرو پیار امر ہے نفرت کرݨ دی شئے نئیں پیار کرݨ دی شئے ہے صحبتاں کرو چوریاں کٹو بھت چاڑھو سوجی چاڑھو چاول چاڑھو کٹھے تھی بہو رل ٻہݨ دے سبب پیدا کرو تاں ہک ٻئے نال حال حویلہ کرو، قصے گھتو، بجھارتاں گھتو، چھلا پوچھ کھیݙو، آپݨے آپ کوں تھوڑا جیہا پچھتے گھن ونڄو، ایں ترقی کنیں تھوڑا دور تھی ونڄو تاں انشاء اللہ تہاݙی زندگی دا سکون کہیں حد تک واپس آویسی۔

سٹنگ ایریا رکھ گھنو کوئی ایویں سنجھے جھا تے بیٹھیا ایویں رات نال گالھیں کیتیاں ایویں چن نال گالھیں کیتیاں ایویں ستارہ نال گالھیں کیتیاں ایویں چار سنگتی کٹھے تھی بیٹھے کوئی ڈکھ سکھ ونڈا کوئی حال حویلہ کیتا تاں ایندے نال تہاڈے ڈکھ گھٹ سکدن ودھسن نہ کم از کم لیکن اگر تساں نفرت دے ایں دور دے وچ